Susana Cemileva Kefe lâlesi aqqında masal. Qara deñizge tüşken ve üstlerinde Kefe şeeri yerleşken bayırlarda baarde qorulğan çiçekni, Kefe lâlesini körmege mümkün. Eger bu çiçekniñ yapraçıqlarına diqqatnen baqılsa, olardan er bir tanesi ateş yalınıñ tilçigine oşay, ortasında olğan qara erçikler ise qara kömür danelerini hatırlata. Bütün lâlelerniñ ecdadı olğan bu acayip çiçeknen pek çoq ikâyeler bağlı. Amma men sizge tılsımlı ve acayip. bir ikâyeni tarif etmege isteyim. Çoq zamanlar evel qadimiy kefede ellinler, şimdi yunanlılar olaraq adlandırılğan millet yaşağanda, şeer çetinde zengin bazirgân ve fuqare çoban eki aile yaşay eken. Bazirgânnıñ ailesinde Feodor, çobanda ise Alan adlı oğulları öse eken. Oğlanlar pek yaqın dost olıp, ev azbarlarınıñ arqasında uzanğan bayırlarda oynay ve anda pek çoq vaqıt keçire eken. Olar küreş usullarını menimsemege, küçlü ve becerikli olmağa, atlarını minip yürmege ögrene eken. Ara-sıra Feodor ve Alan küneşte qızğan otqa yatıp, kög ve kögte ketken bulutlarğa baqa, uzaq memleketler aqqında hayal qura ekenler. Feodornıñ babası oğlunıñ fuqare oğlannen dostlaşqanını begenmey eken. Oğlu bazirgân işine ögrengenini, çeşit memleketlerge barıp kelgen ve Kefe bazarlarına eñ yahşı mal ketirgen öz ticaret gemilerine, gemici taqımlarına saip olğanını istey eken. Künlerden bir kün başqa bir bazirgânnıñ gemisi uzaq memleketlerge ketkende, Feodornıñ babası, Yaş oğlan, işniñ inceliklerini ve ağır taraflarını özü ögrensin dep, oğlusını da yollay eken. Feodor, seyahat hayalını kerçekleşkenine pek sevinip, Amma bu siyahatqa yaqın dostu Alannen ketip olamağanına pek kederlengen eken. Feodor ketken soñ Alan asret çekmege başlağan. O, babasına qoylarını otlatmağa, qırqmağa ve qoy yununu satmağa ğayretnen yardım etken, amma er bir yañı künnen tuvğan bayırlar onıñ içün daa da ziyade yabancı olmağa başlağan. Alan, Feodornıñ ögünde açılğan yañı şeer, liman, memleketlerniñ hayallarını tasavvur etip, daa da çoq kederlengen. O, babası kibi, ömür boyu çoban olmağa istemegen. Bir kere babası Alan ne içün o qadar dertli olğanını sorağan. Yaş oğlan seyahat etme arzusını, dostunı sağınğanını, çoban ayatına köre, daa da yahşı ömürge ıntılğanını añlatqan. Men er kün körgen bu bayırlarnıñ nasıl güzelligi bar! Tek baar de olar yeşil, taze ötnen qaplana ve üstlerinde lâleler aça, qalğan vaqıtta ise olar sıcaq küneşten sararıp keteler, çorlana eken Alan, babasınıñ Dudaq köşelerinde ise kederli tebessüm körüngen. Alan, oğlum, men seniñ duyğularıñnı añlayım. Men de bir zamanlarda yaş ve ateşli olıp, bütün dünyanı körmege istey edim. Men saña ayatıñda bilmege kerek olğan eñ müim şeyni aytayım. Sen meni şimdi añlamazsıñ ve men qartayıp, Qoylarımdan daa da ahmaq olğanımnı tüşünersiñ, amma sen bilmek kereksiñ, ana toprağından daa da aziz, sıcaq ve güzel iç bir şey yoqtır, dep hitap etken oña qart çoban. Alan başını asıp oturğan babasınıñ sözleri oña tesir etmegen, o, daa da büyük asretnen uzaq memleketlerni tüşünmege başlağan. Ertesi künü bazirgânnıñ evinde qapu çalınğan. Qapuda olarnıñ fuqare qomşusı çoban tura eken. O, özüniñ qoy sürüsini satıp, bazirgânğa ırğat olaraq çalışmağa kelgen. Qoy satıluvınen alınğan kapiklerge qartadam özüniñ bir can oğlunı uzaq yerlerge azırlağan. Ketmeden evel, soñki gecede Alannıñ anası oğluna topraqnen toldurılğan balçıqtan yapılğan çölmekni berip, Oğlum, bu çölmek daima yanında olsun, onı yahşı saqla, çölmekteki topraqnı suvar, o topraq saña bizni ve evimizni hatırlatsın, aytqan. Qart qadın oğlunı quçaqlap, Başını ve omuzlarını örtken maramasınıñ çetinen köz yaşlarını silmege başlağan. Sabasına Kefe limanından uzaq memleketlerge ticaret gemisi ketken. O gemide deñizci yardımcısı vazifesine alınğan Alan da bar eken. Gemi tuvğan sailden uzaqlaşmağa başlağanda, yaş oğlannıñ yüregi eyecandan köksüne sığmağan. Alan evge zengin qaytacağını ve ayatı denişecegini tüşüngen eken. Çoq kün ve gece Alan ticaret gemisinen ketken. O, gemideki bütün ağır ve kirli işlerni becergen. Yaqqan küneş, küçlü yelden, tuzlu suvdan oğlanıñ teni qabalaşqan, adaleleri çelik kibi qattılaşqan, alan ise gemici işine ögrengen. Gemi kirgen er bir limanda genç oğlan bütün yerlerni körmege, şeer ve sakinleriniñ tarihını bilmege, tanış olmağan nutuqnı diñlemege ve belli olmağan aşlarnı aşamağa tırışa eken. Amma, episinden çoq, alanı qoyumcılarnıñ ustalığı meraqlandırğan. Yaş oğlan er şeyni bilmege istegen ve aqıllı olıp, yañı bilgilerni birden menimsegen. Geminiñ saibi oña qazanğan aqçalarnıñ bir qısmını bergen soñ, alan quyumcılar çalışqan aletlerni alıp, özüne quyumcılıq işiniñ ustası olacağına söz bergen. Alan çalışqan gemi çoq yerlerden keçe eken. Er sefer bir de bir limanda toqtağanda, Geminiñ mağazaları yañı mallarnen tolğan. Niayet, geminiñ kapitanı Endülüs limanına kirgen soñ, keri qaytmaq qararını alğan. Gemi taqımı yalığa tüşken soñ, alan bütün deñizciler kibi meyhanege ketmegen. O, şeer soqaqlarında kezip, quyumcılar tükânlarını qıdırğan. Yaş oğlan o yerlerde ustalarnen qonuşıp, yañı bir şeyler ögrenmege niyetlengen. Böyle yürip, Alan çoq tükânlar olğan bir bazarğa kirgen. Olarnıñ arasında quyumcılar tükânı da bar eken. Alan tükânğa kirip, saibinen selâmlaşqan ve endi kelişiniñ sebebi aqqında laf etecekte, tökmeden evel quyumcılar madenlerni iritken ocaqta kömürlerni qarıştırğan kirli qızmetçini körgen. İnsan kevdesi Oña pek tanış kelgen ve o adam çevirilgende Alan pek şaşqan eken. O günde onıñ eñ yaqın dostu Feodor tura eken. Feodor da Alan yetişkenine ve deñişkenine baqmadan onı tanığan. Eki dost Biri-biriniñ quçağına atılğanlar. Tükân saibi qarşı kelip, meseleniñ añlatılmasını talap etken. Subedten, alan tükânnıñ saibi Feodornı esirler bazarında satıp alğanını ögrengen. Feodor ise, o ketken gemige deñiz hırsızları ücüm etkenini, er şeyni çaypağanlarını, tağımnı ise Endülüs esirler bazarında satqanlarını ikâye etken. Uzun vaqıttan berli biri-birini körmegen eki yaş köz yaşlarını tutamağanlar. Tesadüfen olarğa körüşmege qısmet olğan, amma nasıl sebeplernen olğan bu körüşüv? Alan tükân saibine Feodornı azat etmege rica etken, amma o iç te razı olmağan. Öyle olsa, olar dostunı satıp almağa teklif etkenler, amma qoyumcı sorağan fiyat pek yüksek eken, Alan ise tek deñizci yardımcısı çalışqanı içün o qadar parası yoq eken, o quyumcınıñ şartlarını qabul etip añlaşmağa mecbur qalğan, artıq o dostunı satıp almasına yetecek para qazanmağance quyumcınıñ yardımcısı olaraq çalışmağa qarar alğan. Alan çalışqan geminiñ saibinen sağlıqlaşmağa Ve Feodornen beraber evge qaytmaq içün Endülüste qalmağa mecbur olğan. Alan quyumcunıñ tükânında eki yıl çalışqan. O, dostunı pek siyrek köre eken, amma o da, ev asretinden pek qıynalmasın dep, yolda çıqqanda oña anası tuttırğan tuvğan topraqnen çölmekni Feodorğa bergen. Alan, anasınıñ tenbilerine qulaq asmay, çölmekteki topraqnı suvarmağa unuta eken. O, Feodorğa bunı yapmağa rica etken. Feodor, doğmuş Kefeden olğan ğayet qıymetli bahşışqa pek minnetdar olğan eken. Alan, tükândaki olğan er bir işni yapqan, Odun ketirgen, tükânnı cıyıştırğan, maden keseklerini büyük maşanen tutqan ve quyumcınıñ da işinde yardım ete eken. Tükân saibi genç oğlan istidatlı olğanını ve ara-sıra pek qıymetli tevsiyeler bergenini körip, oña tek talebe işini degil de, artıq ciddiy, quyumcı şeylerni de yapmağa izin bergen. Müşteriler Alannıñ ustalığını maqtay ve yapqan örnekleriniñ ayrette qaldırıcı olğanını qayd ete ekenler. Alan çeşit memleket ve farqlı ustalarda körgenni özüniñ özgün üslübinde canlandırğan. Künlerden bir kün Alan ustahanede çalışa eken. Şu künü Feodor da tükânda olıp, ateş yaqmağa yardım etken. O, dostunıñ yanına kelip sorağan. Biz sennen balalıqta oynamağa sevgen bayırlarda baarde ösken lâlelerni hatırlaysıñmı? Alan köküs keçirip, başınen işmar etti. Olar bu alevge oşaylar, devam ete edi Feodor. Lâleniñ er bir yapraçığı alev tülçigi, erçikleri ise kömür daneleri kibidir. Bir daqqa keçmeden Feodor turıp, azbardan Alannıñ anası bergen çölmekni ketirgen. Çölmekte uzaq ve tuvğan Kefe bayırlarında olğanı kibi aynı Kefe lelesi öse eken. Alan pek taaciplengen, çünki anası oña çiçekni bu çölmekke saçqanını aytmağan, Bu dülberlikni körgende, genç qoyumcınıñ yüregi sızlağan, közlerinde közyaşlar peyda olğan, tuvğan yerleriniñ resimleri közleri ögünde canlanğan, artıq ğurbetlikte yaşamağa küç qalmağan, tuvğan yerinden daa da yahşı bir yer olmağanını aytqan babası ne qadar aqlı eken! O gecede Alan ustahanede ayrı bir şevqnen çalışqan. O, asılzade bir qadın içün iyilik yapa eken. Onıñ filigran örneginde eñ dülüste iç kimse körmegen çiçek, kefe lâlesi peyda olğan. Müşteri iyilikni almağa kelgende, yaş ustanıñ işinden ayrette qalıp, işi içün qızğanmayıp, minnetdarlığını bildirgen. Berilgen aqça Feodornıñ serbest etilmesine yetken. Qart quyumcı alannı yibermege istemese de, berilgen sözüni tutmağa kerek olğan. Alan ve Feodor Qırım yalısına ketken birinci geminen Endülüsten ayırılğanlar. Gençler evge qaytqanda, em bazirgân, em çobannıñ evlerinde büyük bayram olğan. Ne bazirgân, ne de çoban artıq oğullarını körmege ümüt etmegenler eken. Çoq vaqıt keçmegen, Alan öz tükânını açıp, Qoyuncı olıp çalışmağa başlağan. O, babasına kene de köy almağa ve ara-sıra Feodornen balalıqta oynağan bayırlarda o qoylarnı otlatmağa yardım etken. Feodor, keçken bütün qıyınlıqlarğa baqmadan, babasınıñ bazirgân işini devam etmege qarar alğan. O, Alannı tek dost degil de, bütün ömüri boyunca ağa sayğan eken. Erte baarde şeerniñ arqasındaki bayırlar yanı yeşil ötnen qaplanğanda, Feodor Vialan tuvğan topraqlarğa uzun kezintige çıqıp, onıñ taze qoqularını ala ekenler. Etraftaki açqan lâlelerge baqqanda, olar qaydadır Qırım toprağınıñ içinde baarbikesi büyük ocaqnı yaqqannı tasavur etkenler. Şu ocaqnıñ yalın tilçikleri tışqa qırmızı çiçek şeklinde çıqqan eken. O çiçekni de Qırımda tatlı, sıcaq, küneşli lâle sözünen adlandırğanlar.